eka dyondzo ya namuntlha hi ta va hi karhi hi dyondza hi atikili ya phephahungu sungula u tsala mepe wa miehleketo eka pheji leyi tiyimeleke yi ri yoxe pheji ya mepe wa miehleketo na yona yi fanele yi va na nhlokomhaka pheji ya ku andlala na yona yi fanele yi va na nhlokomhaka Tinhlokomhaka hinkwato eka pheji ya Mepu wa Miehleketo na pheji ya Ku Andlala, loko ti tsariwile hi maletere lamakulu, a ti khwatihatiwi kasi loko ti tsariwe hi maletere lamatsongo, ta khwatihatiwa. Atikili ya phepha-hungu yi tsariwa endzeni ka kholomo. Xiya xiphemu xo sungula xa kholomo hi kuma leswi landzelaka, Vito ra phepha-hungu, siku nhlokomhaka leyi nga tsariwa hi maletere lamakulu vito ra mutsari wa athikili na website xiya lahayani henhla ha vona va tsale ku athikili ya phephahungu endzeni ka kholomo xiphemu xo sungula va ku phephahungu ra Xikwembu ivi ku va na siku makume mbirhi mbirhi Ndzhati lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ivi nhlokomhaka leyi nga tsariwa hi maletere lamakulu va ku mutsoniwa a xiximiwa hi sagwadi i vito ra mutsari ku va makhayingi nkuna lahayani tlhelo ku va na website ya vona a hi languteni xiphemu xa vumbirhi xa kholomu Hi nyike matimu ndzhaku ya hungu leri u lavaka ku hi byela rona. Xiya! Va ri, Eka masagwadi ya vutshila na ndhavuko ya Gaza lawa a ya khomeriwe eHolweni ya Vaaki ya Lulekani ePhalaborwa hi siku ra 21 Ndzati 1944, Hi lembe ra magidimbirhi makumembirhi, yende ya xirindza loyi a nga bofu u xiximiwile hi sagwadi ra vuvatli, lawa i matimu ndzhaku. Swilo swo fana na siku, ndhawu, nkarhi, mavito ya vanhu lava khumbekaka swi na nkoka ku va u swi tsala. Atikili ya phepha-hungu yi nga ha katsa fenya, dyondzo kumbe ku hlekula. Kasi vuxokoxoko bya maphorisa kumbe vaphalari kumbe lava lavaka ku pfuniwa hi ndlela yo va u tsala tinomboro ta riqingho swa pfuna swinene loko a karhi a yisa mahlweni hungu ra yena u vula leswaku yendheya u tshama eHomolani naswona i muhlampfa wo huma hi le Masingiri eMozambique a a phikizana na van'wana vavatli vo ringana khume kambe a hlula. Loko a vutisiwa hi matitwelo ya yena endzhaku ko hlula, Yendheya loyi a a tikomba a tsakile u te, Ndi nkhensa anonghunghune wa hombe a nga ndi mahele vuxinji, ndi ko ndi kote eku hlula. Lahayani swi nga endleka himpela a vule tano hi vulavulele ra yena yena Yendheya, kambe ri kona nyana fenya lahayani tanihi leswi ku nga vutumbuluxi. Va yisa mahlweni va ku, Yendheya loyi a kotaka ku vatla matshuri na, na tindyelo u hlamarise vo tala hi nyiko ya yena, hikuva hi ku mbambela kunene u kota ku vatla hi vuswikoti bya xiyimo xa le henhla handle ko gombonyokisa. Va Gaza va n'wi xixime hi sagwadi ra mali ya ntsengo wa makume-mbirhi-ntlhanu wa magidi ya tirhandi. Muvulavuleri wa Gaza Manana Shimange u vula leswaku va ta simeka website ya Yendeya dot com leyi va nga ta navetisa mintirho ya Yendeya eka yona. Loko munhu a lava ku vatleriwa a nga ha tihlanganisa na Yendeya eka nomboro ya. 086 654 4321 a hi xiyeni nhlokomhaka yi kona yi tsariwe hi maletere lamakulu mavito ya mutsari mavito ya phephahungu siku hinkwaswo swi kona u hi nyikile matimu ndzhaku siku ndhawu nkarhi mavito ya vanhu lava khumbekaka ku na fenya nyana naswona ku na vuxokoxoko bya yendheya loko u lava leswaku a ku vatlela emakumu ka xitshuriwa xa wena tsala ntsengo wa marito lawa u ya tirhiseke hi ndlela yaleyo u ta kota ku ti kumela timaraka to antswa swinene ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka chanele leyiwani kasi u nga ha downloada vhidiyo leyiwani mahala hi ku tirhisa vhidiyoda kumbe youtube